kwanza ndati ndinyatsonzwisisa zvakauya sei musoro mako kuti urai vanhu neuwandu hwakadaro ndarwadziwa nenzara ndakabva ndaenda kune imwe imba andakasvika ndichinotsvaga chikafu saka ndakapinda mumba mandakapinda amai acho vanga vabuda ndikabva ndatora ka 10 kg keufu saka ndikabva ndine doubt ndikati a ah, munomu zvirimo muno munenge ambuya vanenge vane mari chete amuchazodzoka chii kumanheru nheru ndopawakatanga tanga ndopandakatanga eh. ndomatangira zvakaita ya sanga pandakazove tora kateni kejika ndeva ndaenda kumba ndikabva ndazodzoka kumanheru kumatenteni dzekumanheru kokwe sanga pandakasvika kumanheru ndikasvika amai vaita se vadzoka vari dzeomusha uye panga ndambotora kateni kejika ufupai mm. ndipandakasvika ndichinoka dhonji tioti amai vachibva vadaira zvikanzi ndiani ndakati ah, mai matorobwa izvozvi so vhurai dho zvikanzi ayi ah, unopenga une ngozi here ndiwo waba ufuwa mumakuseni kai ndivo ndatanga kuseka ndikakuziva here vanga vaona kuti ndabaka kateni kejiko upfukai ambe ndakati ah maziziwana nambuya vhurai dho ambuya ndipo akaita se ndipo akabva vati ho oh, da kupedzera ndipo vatora chibheura ndasinaona kuti vatora bheura mumba irere zidemo nenge nesimbi rei eh, eh. ndibva vachingovhura dhonono ndandikavheneka netochi ah, vakabata chibheura ndikaona kuti ndakavarega kuvatangira vanobva nditema nechibheura saka ndikabva ndangoenzenga paside pedoso padoframe ndibva ndavagomora panapa pamhazha panapa nechi nebanga kusingacheke kwacho kuye wanga une banga iwe ndandiri banga ranga ndine ranga ndakagadzira remusisi wofoshoro ndova ndakadimbura kandakutondika ichanzi columbia nevanoshandisa mapanga vamwe saka ndimo ndivarua pamhanza panapa ndobva vadzedzereka so vachidzokera mumba ndobva vati ai vachichema mai ndobva vanodzoka vane simba ndobva ndabatira chibeura icho chemupini wacho ambuya vangu vane simba mai vavo vatanga kuti monye udaiswa ida kundirigira pasi ndikuramba ndakabata chete ndobva ndaona kuti amai ava vane simba ndobva ndadonhedza foni pasi kuti ndibate beura riri nemaoko two saka pandakabata nemaoko two papai amai vaye ndibva vasiya beura riri ndibva vatora mwana wavo nefoni yangu iye yanga ndodonidza pasi ndibva vabuda vachimhanya nemwana waye nefoni yangu ndikati ah but kufoni yangu manje ndoumbouka apa ini save screen yangu ndinditeere ndingozvipa chivindi saka ndipandakabva ndangotora zibeura riri ranga ndakabata riri ndiko ndabuda nekuhwindo kuseru ivo vachimhanya vakadai ndiko ndavachimbidzira noku sanga vabva vaita on foni ye sanga pavakaita on foni ye ndakabva ndaona kuti orit amai avai ah uri apavo vavhara light riri kune ruoko saka pandikuda kusvika padhuze pavo ndasina kuziva kuti vamira pane fon chiini nezvidhina eh, pari kuda kuti vakiwa imba ndibva vatora chidhina ndisina kuzviona ndibva ndati ambuya ndipe foni yangu mani zvikanzi aiwe foni iyi ndiotori mbowa ndionayo kuporisi mangwana kuseni ndikati amai ndokuuraya izvezvo amai ndibva tiuraya ndibva tora chidhina ichi changa kubata maoko ndibva nditema mudumbu muno kusaka ndipanda kava ndanzwa hasha ndikati amai mutonditema ndati ndipe foni yangu mari yefoni yangu amai ndibva kuti haa ndimbokupa unopenga saka ndipanda kava ndaita chivindi ndangunanga kwava ndichimhanya ndakabata bheura rei taida sikuva ndida kuvatema